Laki bunsu ikan lubok batu lupang tusun ketiga kitai ke sekali tu bala peninga au ngambi kena betangguh ngambi kena mesau jam kitai mega aram meh kitai sama ninga cherita laki bunsu ikan lubok batu lupang.

Laki bonsu ikan lubok batu lupang.
Au, di kangau bugau diaya iya nya tadi, nadai ga iya udin iya nya nyaun. Senapeng ikan bisi ga nya dia, tang maya iya nadai dia. Hari nyudah ga ka malam. Aya iya udin nadai gati pansuan ari iya ke nyelam bala ubak nya tadi. Nya meh meda aya iya nadai nyaun, nadai mega pansut ari endur iya ke nyelam nya tadi. Dia dibugau, mutus ati iya lalu mulai kediri ke rumah. Sekira ka padeh ngagai sida serumah meh bugau tu. Madeh ka iya udin iya nadai pansut-pansut ari iya ke nyelam ba lubok batu lupang nya tadi. Nya men nadai pengelama deh bugau ngenatai kediri ke rumah. Sigi kena jauh deh rumah panjai sida iya nya semina ke ba seberai aja. Nya meh datai Dromah rauh-rauh mega bugau madah ke aya iya nadai. Nya murang nya begau. Begau ra ninga bugau madah ke aya udin iya nadai. Iya kini aya di tadi dau chau. Ya deh ku inai udin dulu agi nanya tudah bugau. I inai nyi nyelam ba lubok ba telupang nya ai tadi inai. Ku iya enda lama tu nyu lama ku tudah ngantai. Senapa ikan iya tu aja bisi inai tang iya nadai pansuan. Tu nyu malam ari tumpai mia pansu inai. Pia deh ku tudah bugau. Mantai ke senapang ikan aya iya nya. Ninga iya udin iya nya tenadai pansut ari iya ke nyelam tadi. Nya meh sida serumah nadai betangguh. Bela mansang kin magang sama ngenatai kediri ngagai lubuk Batu Lupang. Sama bela besaup meh sida ngiga tudah udin. Nya meh dikangau sida mega udin tadi nadai ga udin nyaut. Iya ke berani agi nguji nyelam lubok nya meh bala sekeda, tang menarai sida iya meda nadai mega sida tetemu ke tudah udin. Nyau bepangkung ke tawak meh orang nyedia, enti udin tu tesat ngambi iya ninga, bunyi pangkung tawak nya pia dikuja ko. Enda puas ati mega sida iya nguji nyelam baru meh bala ke sekeda tang men nadai sida iya meda nadai mega sida tetemu ke tudah Udin. Utai ke nyelai nyadi maya nya kenu ke jerita dia lubok Batu Lupang nya enda dalam enda banga dalam baka ngelama tu kenu ke jerita. Nya meh maya. Udin ke nyelam keterubah tadi, iya ngasai kelubuk nya chukup dalam. Tu sida serumah mega nyelam lubuk nya. Tanah dalam lubuk nya enda baka ngelama tu. Enti ngelama tu enda alai selam lubuk nya kenu ku jerita. Nina lit ati sida iya meda lubok nya tau tau ulih selam sida iya. Enti udin bisi ba lubok nya tentu temu sida iya udin nya tadi. Nya men sida iya sama bela lit ati berundingka nya. Iya wat. Nama nadai ku bukai aya udin inya tadi pia deh ku sida serumah nah nya tu dah bugau baru um nadai aya nadai aku empu meda inya lah melubuk tu tadi nadai minah ku nguan utai kami duai ditu tadai aya amat nadai aku tu bejalai nadai aku tu meda iya pansun ba lubuk nya aja mih iya ke nyelam. Nadai iya mindah ke bukai. Pia ku Bugau nyaut sida serumah. Nya meh bendar ukai bula-bula bendar sida ngiga tudah udin. Pama pemayuh sida serumah sama bela enggau ngiga udin. Nadai meh sida tetemu ke tudah udin nya. Nya meh kenu ku jerita ari maya nya nya udah ga jauh malam. Dia deh sekali nya sida iya tak bisi sium bau rengut. Baka ke ba lubok nya meh utai ke bau rengut nya pansut tadi disium sida kenu ke jerita. Pia mega sida ke nyelam nyau bisi ninga orang betabuh me dalam ai din ya sida ia badu nyelam nadai agi ke sida ninga orang ke betabuh nya tadi. A meda hari nyudah jauh ga malam. Ka pernah ngetu ke sida ngiga te udah udin. Udah nya nadai betangguh mega sida iya sama bela mulai kediri ke rumah panjai. Nya meh datai dirumah tebela ba ruai udin meh magang meh sida iya. Sekira ke bau meh sida serumah. Bau meh bekeni ke ati ke ngiga te udah udin. Enggau macham utai meh dikerandau sida iya dia. Nya meh maya sida ke bau. Dia deh bugau lalu bejako. Bejako deh bugau laban kan usi utai ke patuan. Kan usi utai ke nak tau nak ditusi iya ngagai sida serumah. Aah nyadi aya ibou enggau kitai serumah aku tu nak nyamai ati ninga utai ku aya udin aku nya tadi. Ku iya madah. Keterubai tadi nanya aku. Nanya aku bisi kena ninga orang betabuh. Nadai aku ninga pia ku aku nyaut iya. Tanya ku iya nadai ga ne nama pia ku iya. Pia mega bisi madahka aku iya bisi tepeda ke ikan ke chukup nyelai. Mirih abih ikan nyentuk ke mata sekali pun mirih pia kenu ku iya tadi. Nya maya ka napat ke ikan bala ubok nya. Udah nya maya nadai pansut agi peda aku. Abas ku kias napi ikan nya aja ke ditemu aku tang maya nadai dipeda aku agi. Nya ku bugau nusi ngagai sida serumah semua utai ke patut ditemu sida iya. Nya melama sida sama bela anak munyi. Iya nelama udah nya dia. Siku ari sida Elia lalu bejako, Nyadi, ngambi kitai sama bela nemu mega? Aku ke nyelam tadi bisi meh ninga orang ke betabuh. Ya aku badu nyelam nadai ga ku ninga utai nya agi enggai ku bula. Enda ga ku berani nanya kita tadi. Enggau utai nya Saleh dinga aku mengkini, enggau utai nya enda tau dilara. Pia deh ku sida ke nyelam nya tadi. Sama bela madah bisi ninga orang ke betabuh badah lamai din. Nyam sida tadi beguai-guai mulai kediri ke rumah laban nyu enda nyamai ati. Sida udin sebilik mega nadai memunyi. Semina nyambai aja mutai ke ulih sida iya. Nya meh malam nya, sida serumah nadai tinduk di bilik diri empu. Tak beruai aja meh sida betunga berandau ke nama utai ke patut. Endang sigi bekenya sida iya enti bisi penusah. Sigi beruai diaja sida betunga. Tinua mega beruai dia aja. Nyadi pagi sitai tumu sida iya udah belabuh ngiga tudai udin iya ke nyelam nyelam nya dia bisi mega bala ke sekeda ngiga sebelah pendam ngiga sebelah kampung ka udin tu tesat pia dek ku jako. Bugau mega tumu mudah ngaus sida ngiga aya iya nya. Nadai enu bukai aya udin pia da ku Bugau, sigi ke ba lubok dia aja. Laban iya amat nadai meda iya udin iya pansut ari lubok nya. Nya meh sehari-hari nya men sida ngiga tudai udin, tang men nadai meh ditemu sida iya. Dikangau nadai ga nyawa diselam nadai ga temu. Nya salah jaku. Enti udin nya parai, bangkai iya ga temu. Tang meh bangkai iya mega nadai ditemu sida serumah. Iya ke ngetu-ngetu ke nyedia iya kaki ngiga-ngiga menya dia. Enti bisi penusah sida serumah sigi besaup betulung enggau pangan diri. Nya menya abih chara abih kira meh sida serumah ke ngiga tudai udin. Dia deh nadai chara bukai pia deh ku jaku. Ka pernah ngambi maneng me sida iya. Engka udin tu ditaban, engka udin tu dilalai ke utai ke siti pia deh ku jaku. Kati nang umbai munyi nya. Nyau abih endur udah ngiga udin tang meh udin nadai temu sida iya. Nya men nadai bantah mega sida apai enggau indai udin ngambi maneng ke sida ngambi maneng mega enti nyema udin parai. Bangkai ga temu ngambi puas ati ngambi ati enda banga tusah enti udah nemu iya udah parai. Au nama agi deh nyau meh dua tiga iko ke rumpas agi ngambi tudah manang enda ulih nak berumban pia deh ku jako. nyelemai ga ari maya nya enda leh ga enti nyau laun legi laun ga datai din laun mega datai dirumah.
Lubuh batu lupang.
Yah peninga semua nyadi cerita kitai ke sekali tu dilengka ka aku naka tu dulu. Au ti nadai penanggul legi peninga aku deka datai baru nampung ka kitai Cherita tu ngagai tusun ke empat iya nya tusun ke penudi. Au nyaja ke sekali tu ngarap kitai betemu baru mupuk dulu aku terima kasih. Oha.